Ahow inim, düýn närmidi öz dostuňa wepaň hakda güp-güp edip gant deregine ant içýärdiň tokga-tokga. Indem oňa şyltak atyp, düwläp ýörsiň gübür-gübür. Işim bitdi, antym ýitdi. Döwür şeýle, döwür. Öňümden bir ýigit çykdy, ýetmiş ýaşly garry ýaly. Düýnem daýaw bir ýigitdi, dagda biten garga ýaly. Bu gün bolsa garynja dek zordan ýörýär gybyr-gybyr. Şahyr, Ýör, üçleşeli. Döwür şeýle. Döwür. Soradym men döwre bakyp. Dogrudanam şeýlemiň sen? Hany antyň, hany haýaň, serhoşmyň sen, telbemiň sen? Döwür maňa jogap berdi. Men hemişe size bagly. Ulaldýan hem adam ogly, kiçeldýän hem adam ogly. Biri çekýä ýagta tarap, biri çekýä gijä tarap, uly çekýä ula tarap, kiçi çekýä kiçä tarap. Beredim men egniňizi, doýurdym men garnyňyzy. Ýöne weli käbiriňiz ýelä tutup burnuňyzy, bar garany maňa sürtüp, etseňiz-de uly gowur, dünýe döräp bolan däldir, meniň ýaly uly döwür. Siz etmeli ömri, ömür, siz etmeli döwri, döwür. Bagtlylyk hakynda. Işçiniň spekulýant goňşusyna ýazan açyk haty. Diýdiň sen, işçiler nädip oň ýaka alýanja şojagaz aýlygy bilen. Emma weli işçiň günlük baýlygyn deňäp bilmen ýyllyk baýlygyň bilen. Seniň puldan başga bilýän zadyň ýok. Pikiriň zikiriň pul, pul, ýene pul. Bolmasa-da bizde gul diýilýänzn gul, haram puluň elinde gul. Agaň soňky demde hyrkyldap ýatyr. Sen onuň yzyndan gitmäge derek, şo günki gazanan puluňy sanap, ekstra bilen urýarsyň börek. Syrkaw dem sanaýar, sen pul sanaýaň. Men bolsa gazyny gap-garyk pitde, bugy hem gaýtmadyk jüýje çorbasyn seniň dertli agaň elinden eltýän. Sen bolsa şu mahal sanan puluňy desseläp-desseläp daňýardyň müňden, emma meniň kisäm müňsüzem bolsa, şu mahal müň esse bagtlyldym senden. Obadaş tanyşyň ýogaldy bir gün. Duran duran ýerden ylgady Ulil, Sen bolsa, syrkaw men işli men diýip, tapyndyň özüňe müň dürli delil. Men bolsa şo mahal egnim tabytly, dostuň göterip barýardym öňden, şonda meniň kebzäm, hasratlym bolsa, müň esse baýdym hem bagtlyldym senden. Edip geldi garryja eneň, Bendi dilegçi hem däldir-le weli, düwünçekmi ýa-da atgulak üçin azajyk ýetmedik bolarly puly. Sen oňa köneje üçlük uzatdyň, soň bäşlik uzatdyň, kesenek senden, men bolsa şo mahal öz enem bilen müň esse baýdym hem bagtlyldym senden. Ne roman okaýaň, ne-de bir goşgy. Okamak deregine içýäň hem iýýäň, bir kitap görkezsem, sallarlap görüp, şoňa näçeräk pul allakaý diýýäň. Beýik Magtymgulyň kitabyny hem özüň däl, getirip beripdir ogluň, halal-haram hakda okan mahalym, kitaby ýyrtaýjak, ýyrtaýjak bolduň. Dogrulyk hakdaky ýekeje söz hem ýerleşip bilenok pos basan beýne. Men bolsa her agşam bagrym berip, Puşkine, Pyraga, Nowaýa, Geýne, Balarsa ýaly şire toplaýan danalaň dürdäne setirlerinden Şol pursat bar öýüm Atam bilen müň esse gurply men Bagtly men senden. Söýgüden doýanok meniň gözlerim. Seň gözleriň bolsa doýanok zatdan Köpügiň hasaplap uzynly gije Meni gelniňe-de çykarýaň ýatdan. Men bolsa şo mahal mele ojakda, her minutda iki ýaşyňy ýaşap, uly söýgi bilen ýeten kä lebinden, käte gözünden ogşap, seniň puluň sany çen çakdan çyksa, meniň posa sanym çykýardy çenden. Şo mahal özüm hem, gelnim, öýüm hem müň esse baýdyk hem bagtlydyk senden. Her gije, her säher, eýmençden eýmenç, gara wakalary görüp düýşüňde, käte basyrganyp, käte gygyryp, hiç zatdan gorkmasyz juwan ýaşyňda, maşyn sesi çyksa tisginip turup, çyrany-da ýakman ylgaýaň gapa. Biz bolsak şo mahal çagalar bilen gark bolup, iň süýji-lezzetli uka, Zähmetiň süretini görüp, nur sorup ýatyrys, ertirki günden müňläp pulumyz ýok, emma müň esse baý biz, arkaýyn biz, bagtly biz sende. Owadan gyz-a. Owadan sen, owadan sen, owadan. Aýdymda Owadan sen, owadan sen, owadan Bu aýdym ýaňlanýar her säher her şam Ýöne bu gürrüňim aýdym hakda däl Sen hakda, sen hakda garagaş uýam Şol aýdym aýdylsa keşdäňi taşlap Kitabyňy ýygnap, saçlaryň çöşläp Seredip ýokaryk Äňedip aşak, kä yzyňa ýöräp, käte öňüňe, aýnaň içindäki keşbiňi oguşap, birine pyşyrdap berýärsiň salam, birinden pyşyrdap alýarsyň salam, soň bolsa, Eje jan, men owa diýäýjek, diýäýjek, diýäýjek bolýaň. Asyl bir gezeg-ä diýdiň hem goýaň. Şonda garry eneň öz balasyndan ýa-ha hoşal, ýa-da nägile bolup, ogşapdy gözleriň pyýalasyndan. Sen bolsa ol posaň manysyny çözmän, ýene öz ýoluňa bolduň rowana, ne gözel ýigitler yzyňdan garap, neden bolupdylar däli diwana. Bolmajagam bolsun, şeýle bir saçlar, ölçemäge ýetmez kelte gulaçlar. Şeýle bir gabaklar, şeýle bir dişler, baksaň, erte galjak şu günki işler. Şeýle bir göreşler, şeýle bir gaşlar, Üç gün bakyp dursa, ölmez aşlar. Şeýle bir ýaňaklar, reňki çirksiz, Şeýle bir barmaklar, boguny süňksüz. Gürrüňem etjek däl, kirpikler hakda, Degse deşjek, Taňrym, penaňda sakla. Ýöne men-ä owadanmyň däl, Entek belli bir zat, Aýdyp biljek däl. Bir topar ot suwdan geçeniňden soň, ýetmiş ýanyp, segsen öçeniňden soň, ajyr süýjini içeniňden soň, bir ýigidi saýlap seçeniňden soň, seçeniňden soň hem ol ýigit bilen nije menzil ýoly geçeniňden soň, Men diňe şondan soň, şondan soň diňe owadanmyň, dälmiň aýdaryn saňa. Hormatly radiodiňleýjiler! Diýseler.
Senden uly ýok diýseler, eselmegin sen. Senden kiçi ýok diýseler, peselmegin sen. Özüň kiçi bolsaň, uly boljak bol, özüň uly bolsaň, kiçi boljak bol. Sen keçe diýseler, haly boljak bol, sen haly diýseler, keçe boljak bol. Sen köçe diýseler, ýoda ýaly bol, sen ýoda diýseler, köçe boljak bol. Hem-ä öz ýaşyňdan uly ýaly bol, hemem deň-duşuňdan kiçi boljak bol. Özüň serdar bolsaň, daýhan boljak bol, özüň daýhan bolsaň, serdar ýaly bol, gerek bolan gün iliňe baş bol, soň ýene ýer depip agdar ýaly bol. Öz gysga ýoluňy, ýalňyz ömrüňi şeýdip ýaşagyn sen, şeýdip ötgün sen. Baý, baý, adam bolmak kyn-ow. Ýogsa aňsat zatdyr öýdüpmidiň sen?